varanezva mamuka sei kana uri kudiaspora kana uri kutumira mari kuvanhu vari kumba kana ari baba amai muzukuru munin'ina hanzvadzi hameno chero even kulezi kana even shamwari nedzimwewo hama kana uri kutumira mari ikoko pazuva rekuvhota vanhu vaunopota uchitumira mari nemhuri dzavo dzese dzinobatsirwa nemari yaunotumira iyoyo they must send you a picture of them vari muballot box vane x yavo patriple c vane something mupicture imomo kuti uzive kuti ndinhingi let me give you an example kana uchiziva kuti wakatumira mfana wako kamwe ka, ka kapeni kanogona kanotengwa ku, ku, ku, ku uk kekunyora maexams peni iyoyo haiwani kunoziva kuti peni inoiswa selotepi kumusoro kwekwe anofanirwa kuisa peni iyoyo mupicture iyoyo kuti uzive kuti okay ndiye avhota kana ari munin'ina wabret atumirwa mari ndoziva kuti munin'ina wangu anofarira machepis anofanirwa kuisa t machepis mupicture iyoyo kuti ndizive kuti shuwa munin'ina wangu avhota triple c yes zvinhu zvacho zvekutora mapictures hazvizvi pamutemo but we don't care hakuna chinhu chino Bowa kunze kwekutumira munhu anotsigira junta mari kana ari kurwara kana kuti kana pane zvaari kuda kutenga muzimbabwe anongovhotera izvozvo chete achitambura chete but ari kutemba nekuti iwewe uri kutambura kudiaspora unouya nemari unotuma mari ndiwe problem inenge yadonha padhoo pako iwewe chete tofanira kupedza katsika kaye kekuti handi baba handi sekuru haari gati vasiye aa aa kana sekuru vari kuda kudya gore riri kuya kuno vanofanira kuvhotera triple c vakutumira picture vakasakutumira picture vachivhotera triple c usatume kana send kumusha kana even one send usatume kana mombe yaakuda kudhibhiswa yeda mushonga usatume kana munhu ari kuda kuenda kuchipatara kunorapwa usatume kana mwaya mwana ashaya serelaki kana proneutral kana zvimwe zvese zvinenge zvida usatumwe kana sendi it is time kuti vanhu vatinobatsira isusu we the diaspora we have the power kuchinja zvinhu muzimbabwe isu we have the power kuchinja zvinhu muzimbabwe tiri kuda kuti munhu wese anobatsirwa nemari yatinotuma isusu mhuri dzedu dzese muzimbabwe hatina basa kuti wakakurira musangano upi kana kuti pfungwa dzako dzakaita sei hatina kana basa nazvo ukasatuma picture tichiziva kuti ndiwe kuti wavhotera triple c hatife takatuma mari kumusha futi zvachose until the next election tiri kunzwanana that must be a rule that all of us in the diaspora apply in these coming elections ngaatume picture ngaise ruoko kana asina foni ngaakwerete zuva iroro vodzosa kumuridzi apedza whatever needs to happen on that day zvofanira kuitika kune vaye vatoziva kuti they want change yaye vavatovaziva but kune vamwe vaye vaye family medu vanotemba nesu kudiaspora kudiaspora kuno kwanofunga kuti kunonakidza kuno kuno kakunakidze kuno ndakatora almost six years kuti ndiwane mapepa muno ndikangoona mupurisa muroad so ndaivhunduka zvimwe zvisingatomboiti muno munonetsa muno kunetsa zvokunetsa zvii hakunakirirwe kuno hatiuye kuno kuzonakirwa kuno apa uda kukwereta 20 dollars 100 dollars uda kuti titume 50 dollars utenga kutenga mukaka wembudzi kutenga chikafu chehuku ndakatiza ivo ndo zvawauri kuvhotera zvandakatiza inini pamusoro pezvo zvawakuda kundikumbira mari haa hazvishandi zvakadaro no picture no diaspora funds mumba mangu ndo polisi yandinayo kubva nhasi kana usingade polisi iyoyo no problem vhotera waunoda asi panguva yekuda kuti wakuda mari